Нәрсә дә, әгәр дә без менә шушы бу томлыкларны беренче ике том хакында сүз алып барабыз икән, әгәр дә 1984 нче елгы татар әдәбияты томының, алты томлык татар әдәбиятының урта гасырларга багышланган беренче том булмаган икән, бу томнар тумыйдыр инде. Һәм менә ул томны мин әле хәтерлим, миңа да бераз катнашырга туры килде. Менә Кулмөхәммәт әфәнде утыра. Шул тикле менә хөрмәтле безнең Шакир ага Абилов җитәкчелек итте аның белән бертөкле, алдан ук теге проспектларны төзеп, киң җәмәгатьчелек белән тик шунда уздырды. Һәм шул тикле аны җентекләп өйрәнелде. Һәм инде тагын шунысында әйтик, иптәшләр, менә Шакир ага Абиловның унсигезенче июньдә булса кирәк, Тууына 100 ел, без моны билләп китәргә тиешбез, һәм анда менә шушына аерым бәхәсле яклар бардыр, җитмәгән яклар бардыр, ләкин бу табигый әйбер. Менә арабыздан киткән Миркасыйм Госманов та еш әйтәдер иде, ул аны язып та чыкты, Менә фән ул, процесс. Моңа кадәр булганны хәзер кире кагарга мөмкин, аны тулыландырырга мөмкин, бөтенләй әйләндереп куярга мөмкин, бу табигый әйбер. Шуңа күрә хәзер әгәр дә менә бу яңа теге томда юк иде, монсында хәзер бар, моны да табигый итеп, инде бу томнарны катнашкан, аны төзүчеләрне гаеби рәвешендә түгел, табигый күренеш итеп карарга кирәк. Мәсәлән, 51 нче том хакында мин сүз алып барам икән, ул вакытта, мәсәлән, Әхмәт Ясәви, Сөләйман бакырганы, ярсып-ярсып төртергә тырышты, Минем язылган әйберем дә бар иде, ләкин, чорт! Йөртеп булмады. Аннан соң Рафузый буенча бүлеккә. Юк! Димәк, чор белән. Монда Телекомның җитәкчесе һәм аның редакторы Хатыйп Миннегулов һәм анда Нурмөхәммәт Ислам булганчы гына түгел. Менә шушылай да карарга кирәк. Аннан икенчедән бит менә безнең мөмкинлек булды хәзер, шушы вакыт эчендә комлыклар чыкканнан соң шул тикле хәзер мөмкинлекләр ачылды, чыганакларны өйрәнү, аннан соң язу мөмкинчелеге, матбугатта башкала бит мөмкинлекләр ачылды. Һәм менә шушы вакыт эчендә безнең күп кенә теге аерым тармаклар буенча, аерым әдипләр буенча монографик хезмәтләр, башкалар чыкты. Һәм менә инде бу академик басма хәзер менә шул туа икән, шуларны исәпкә алып, шулар нигезендә туа. Бу табигый әйбер. Һәм менә икенче том. Икенче томда нәрсә? Чыннан да, яңа менә шушына элеккеге белән чагыштырганда шактый гына әйберләр өстәлде. Ансыга. Менә бу якта, мин әйтер идем, Казан ханлыгы җыры буенча анда Үтәмешнең, ние, Үтәмешнең теге елкычын кызнамәсе, аннан соң кыз хикәяте, Сираҗел Көлүп, аннан соң хәзер алга таба да шундый яңа әйберләр шактый өстәлде. Мин боларны табигый дип саныйм, чөнки болар буенча безнең хезмәтләребез чыкты. Һәм икенче белән аеруча басым ясап әйтәсем килә, менә борынгы һәм урта гасыр, өлешчә унтугызынчы йөз әдәбияты ул теге хәзерге чор әдәбиятына шуның белән аерылып тора. Анда хәзер син язырга алынасың икән, азмы, күпме кулъязмалар белән эш ит. Азмы, күпме андагы теге борынгы чыганаклар белән эш ит. Тегеннән алган, кешедән аннан-моннан алган әйберләр түгел, үзең акта. Һәм менә шушы яктан алып карасак, әгәр дә шушы яктан алып карасак, Менә бу һәм беренче томда, һәм икенче томда менә безнең үсеп, казынып, гомерен багышлаган кешеләребез, мәсәлән, Марсель Әхмәтҗанов, Мәсгут Гайнетдинов, аннан тыш хәзер Шакир Абилов, Камил Дәүләтшин, Әнвәр Шәрипов, алар инде теге нәкъ кеше сыртыннан түгел, үзләре актарынган, үзләре хәзер шундай русча бер сүз бар, выстраданный әйберләр, выстраданный. Менә шушылай. Ә бу безнең бит менә соңгы вакытта нәрсәдән китте, мин кабатлап әйтәм аны. Безнең кайбер яшьләребез, шушыннан инде яшьләр генә түгел, өлкәнрәкләр дә кушылып китә, таба, әйбер язып чыга, сылтамасын бирми, ә бит аны алар тапмаган, анда кермәгән, керә дә алмый, ул китаплар хәтта каян алынды дигән вакытта, монда Казаннан китап кына, Казанда кайберләр бөтенләй юк, алар Петербургта, аларны беләбез. Менә шушы яктан алып караганда, мин әйтер идем, авторлар коллективы, Шөкер Ходайга, өлкән яшьтә булса да менә болар бар, рәхмәт әйтик. Алар белән мин фәнни редактор буларак, аларның хезмәттәшләре буларак бәхәсләшергә дә мөмкин. Мәсьәлә анда шундый бәхәс түгел. Мәҗлисинең Сәйфелмөлеген инде теге унбишенче, унбишенче, уналтынчы гасырларга кертү мәсьәләсендә, аннан тыш Хәдис Саиәти әсәрен монда иртәрәк кертү хакында, ләкин алар инде шушында, аннан тыш инде Могҗизнамә мәсьәләсендә, Ләкин инде журнал үзләренчә дәлилләр китергәннәр икән, мин фәнни редакторлык хокукымнан файдалап аларны кире какмадым. Шулай булырга тиеш, алга таба ул ачыкланыр, ачыкланыр. Һәм тагын менә бер момент инде шушы өлкән яшьтәгеләр белән бергә кызыклы гына менә яшьләребез, менә Айдар Гайнетдинов бит әле. Айдар Гайнетдинов Сираҗел-колюб буенча, Казан каны очыру буенча матур итеп язган. Мин сөенеп утырдым моңа. Аннан соң хәзер менә Румия, Румия Габдулхакова батыр ша хакында. Шул тикле теге җиренә җиткереп, мин ул ниләр йөргән белмим дә, бездә укыды микән ул хәзер шушылар инде. Менә мондый яшьләр килү, менә боларны хупларга кирәк. Ләкин кызганыч, алар күп түгел. Инде томлыклар хәзер шушыннан чыкты, томлыклар. Хәзер боларның бит томлыклар, гәрчә менә безнекнебез, Игълан, Рәүф иде. Әй, хәзер менә шушыны әйттең дә, тар даирәңдә. Ләкин әдәбиятның теге белгечләр өчен генә түгел, киң массага да җитү кирәк. Ничек итеп моны җиткерәбез хәзер? Пропагандалау, менә Президентыбыз да, Максим Хәлимович та куйды, менә шундый массага ничегрәк җиткерү. Ләкин, кызганыч, менә мең ярым. Сатып алырга бик телиләр хәзер шушыннан, ләкин сатып алу мөмкинчелеге юк моның. Хәзер аннан соң әле менә безнең университетта әдәбият кафедрасы, алар миннән инде сорыйлар, менә Фатих абый, сез нидән инде бу редколлегия составындамы да, редактор да, алар белән аралашасыз, безгә тап бирегез. Шуннан мин бик шык караганым, ул Илья Ильдара түгел, мәгариф министрлыгында булып чыкты. Күрәсең, менә боларны ничектер безнең хәл итәргә кирәк. Аннан тыш хәзер менә ниләрдән. Бер моментта мин, кайбер менә безнең кимчелекләребез бар икән, менә мин калган көе беренче томнар, икенче томнарны элегрәк төзегән вакытта алдан безнең нәрсә җитмәде? План бу бик җитди әйбер. Рауил Рахмани күп эшләде, күп тырышты. Аңа мин рәхмәттән башка сүзем юк. Ләкин бер кешенең дә башы җитә торган әйбер түгел. Монда алданрак менә бер нәрсә, шушындый план проспектны төзеп, Җәмәгатьчелек белән, монда бигел Ялиның үзендә генә түгел, язучылар белән бергә, Ибраһим итни дә, университетнан башкаларны чакырып, шушындый җитди сөйләшүләр кирәк. Менә шушы җитеп бетмәде. Мин уйлыйм, менә алга таба безнең, унтугызынчы гасыр хәзер төзелә, егерменче гасыр башлары, боларда һичшиксез төзәтергә кирәк. Алдан теге үзара гына бүлешеп түгел, менә бер җәмәгатьчелек фикере, шул вакытта менә бу әйбер ничек дип әйтергә, Салгырак яңгыраш, чөнки бу академик басмалар. Академик басма бу шәхси фикер генә түгел бу ирдә. Менә мин үзем автор буларак язам икән, мин монда исәпкә алырга тиеш хәзер шушыннан башкаларын да. Моңа дип тә әйтелгән фикерләрне, менә Марсель Хәйрназович анда кисек башка карата әйтте, Ялкын Әхмәтгалиева, Марсель Хәйрназович, мин җавап рәвешендә әйтәм, менә Ялкын Әхмәтгалиева язган иде диссертация,